Jiena meta kien hemm il-call għal tal-kompetizzjoni biex isir monument taħt il-bridges, taħt il-flyovers, l-ewwel idea li ġietni hija li nagħmel xi ħaġa li qiegħda tikkrossja. Fil-fatt l-istructure kollha, l-main structure, hija Tislima. Apparti mit-tislima tal-flyovers li hemm fuqha, hemm ukoll it-taħlita tan-nies li jgħaddu minn taħtha, karozzi, pedestrians, nies ta' nazzjonalitajiet differenti għandek taħlita sħiħa. Tisliba, għalhekk tisliba dana. Però hemmhekk qegħdin jingħaqdu u jiffurmaw din l-iskultura li hija tgħaqqad il-ħsibijiet kollha li għadni qed insemmi li għandek il- varjetà ta' ta' ambjent li hemm hemmhekk, hemm is-siġar, hemm il-dan, hemm il-highway, u qed jgħaqqad kollox. Għandek kollox jikkontrasta, jisalla fil xulxin. Issa, l-iskultura, l-iskultura hija ċeramika illi ovvjament infurnajta temperatura għolja apposta peress li tkun esposta għal elementi u dana u integrajt din it-tisliba tal-ħadid illi huwa kort insil. speċjali, ħadid speċjali biex kif jixxarrab dana jrabbi lega, jrabbi coating u jibqa' permanenti. Però kollox għandek in-naturali, il-ħadid, it-tafal li huwa ċ-ċeramika, imbagħad il-kuluri għax ridt nagħti daqsxejn kuluri peress illi fl-ambjent li kienet se tkun taħt il-flyover ma tantx kien hemm kuluri. Naturalment l-isfidi kienu daqsxejn kbar. Waħda mill-isfidi kienet illi l-ħadid bis-sħana, u fis-sajf ikollna ħafna sħana aħna, dak jespandi. U ċ-ċeramika tespandi wkoll. Jekk ma jispandux it-tnejn flimkien, dawna ċ-ċeramika ħa jfaqqagħha. Allura kelli naħseb biex meta jespandi l-ħadid, Jespandi, iċ-ċeramika tespandi bl-istess rata tal-ħadid. U maħsuba wkoll anke fil-fatt l-iskultura fiha il-qtugħ, il-ftuħ ġo fiha, imħabba l-elementi wkoll dawk li r-riħ ma jagħmilx dik il-forza kollha peress li l-EM surface area mhux ħażin. Ovvjament imbagħad ikollok l-isfida tal-qies taċ-ċeramika għax iċ-ċeramika ma tistax tagħmilha kemm trid mhux bħal meta tgħid qbadt għandek blokka tal-ġebel jew tal-irħam u tqatta' minnha u anke l-kuluri. Però naħseb illi ħarġet effettiva. Jiena waħda mill-xewqat li dejjem kelli kienet illi x-xogħol tiegħi li nagħmel ikun espost. Mhux għall-mużewijiet biss jew għall-galleriji illi dak li jkun mar għax iħobb l-arti jew inkella imma xtaqt illi l-pubbliku kollu anke biex mill-lat ta' edukazzjoni, ridt lil kulħadd jara u jikkummenta u dana. Fil-fatt darba minnhom kelli exhibition ftit snin ilu issa mhux ħażin, il-belt, bieb il-belt, għamiltha barra, fil-open air. U għamilt il-kunsill tal-Furjan qalli nagħmlu l-kordun ħalli ma jgħaddux in-nisa. Għedtlu le. Għedtlu ħallihom, ħa jaraw, imissu, jikkummentaw u dan. Taf kemm jgħaddu nies minn hemmhekk, allura kulħadd għaddej minn bejniethom u jmiss u dan. Għax dak jiena s-sodisfazzjon tiegħi. Għax iċ-ċeramika għandek ħafna, iċ-ċeramika għandek ħafna fiha. Għandek il-feeling tal-glaze, fejn hu rough u fejn hu mieles u fejn kuluri. Allura dak li jkun qed jara jagħmel anke ħoss, iċ-ċeramika tagħmel ħafna ħsejjes. Tagħmel ħsejjes differenti. Jien billi nixtieq illi ikun hawn bħalma qed ikun hawn, hawn ħafna issa, issa qabel ma tantx kien ikun hawn din l-opportunità ħlief monumenti tal-bronż u hekk, imma issa hawn opportunità kbira. Qegħdin naraw roundabouts, postijiet pubbliċi, ġonna, illi hija idea tajba ħafna għax il-poplu b'hekk irid jeduka ruħu. Il-mużewijiet ma tantx imorru ħlief dawk li huma delettanti tal-arti jew da, imma meta inti qed tiffaċċjah qed tagħmillu quddiemu, mbagħad jibda japprezza. Jibda japprezza l-arti, jibda japprezza x'in huma il-monumenti għal xiex. Ġifieri verament mhux sempliċement għandek biex isebaħlek post, imma għandek ukoll storja, għandek ħsieb, għandek ħafna affarijiet li jidħlu fiha.